Kan, fis-sens li jien m'għamilt xejn min-naħa tiegħi. Qomt filgħodu darba minnhom, xi sena qabel ma dħalt, u għadt, Dan huwa l-ordni tiegħi. U llum nista' ngħid għaliex jien kuntent li jien Dumnikan. Għaliex l-ordni Dumnikan qiegħed madwar il-kelma, u l-kelma hija xi ħaġa li dejjem se tkun attwali, m'hemm l-ebda post fid-dinja li l-kelma tal-Alla mhijiex attwali. U allura bħala Dumnikan hekk inħossni li qed nagħmel il-missjoni tiegħi li nwassal il-kelma t'Alla lill-poplu ta' hawnhekk, lill-poplu ta' Malta issa. Kieku jkolli nikteb ktieb dwar il-50 sena tiegħi bħala Dumnikan, 50 sena mindu għamilt l-ewwel professjoni tiegħi fl-Ordni Dumnikan għaliex kont diġà għaddejt sena bħala novizzjat fil-Gorda Manġa. Ma kieku jkolli nikteb ktieb fuq Dawn il-ħamsin sena ma nafx meta nispiċċah. Għaliex nista' ngħid li kienu ħamsin sena fejn ġarrabt l-esperjenza tal-ġenerożità tal-Mulej, kif ukoll esperjenza kbira ta' l-għana Ir-rikkezza tal-Ordni Dumnikan li ffurmani. Qed nifhem rikkezza fis-sens ta' formazzjoni Dumnikana, formazzjoni f'kull aspett, illi lili sawritni, għamlitni dak li jien. U nista' ngħid li nista' nagħti dak li qiegħed nagħti dejjem grazzi lill-Ordni li ffurmani. Meta nitkellmu fuq il-voti, rridu ngħidu l-Knisja ma tistax tgħix mingħajr il-voti. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-Tieni kien qal li fil-mument li Alla l-Imbierek poġġa s-saċerdozju ministerjali, Fl-istess waqt, meta qallhom ejjew warajja, ħallu kollox warajkom, huwa kien qed jagħti l-bidu għall-ħajja reliġjuża. Ġifieri, iż-żewġ affarijiet ma jistgħux jonqsu fil-Knisja. Li nista' ngħid, forsi jien differenti hija kif għenuni issa f'dan il-ministeru tiegħi. Naħseb l-ewwel nett hekk il-fatt tal-ubbidjenza. L-ubbidjenza sibtha faċli, anki meta ġie biex qalli biex insir Isqof, jiġifieri dak il-ħin stess kien qalli dak in-Nunzju ta' dak iż-żmien, Hu qal li jekk l-Isqof, jekk il-Papa qiegħed jitolbok biex tkun Isqof, ma tobdihx. Tkun obdih. U sirt Isqof dak il-ħin, ġifieri kieku ma kontx preparat bl-ubbidjenza jiena naħseb nista' ngħid li f'ħajti kollha dejjem ta' reliġjuż dejjem imxejt bl-ubbidjenza. Ġifieri kull m'għamilt m'għamiltux għaliex jien għażiltu, imma għamiltu għaliex permezz tal-ubbidjenza l-Mulej tani l-grazzja li nkun kapaċi nista' nagħmel. Imbagħad il-faqar għeni ħafna fis-sens li għalija l-affarijiet ta' din id-dinja huma ħafna inqas importanti. Naħseb li l-ispirtu tal-faqar urieni anke kif ngħix il-ħajja tiegħi bħala Isqof b'ċertu libertà. Ovvjament il-kastità tkun dejjem hemmhekk għax dik hija l-libertà assoluta tagħna biex jien inħobb lill-poplu minflok ma nħobb familja waħda. Ħamsin sena ilu, jiena u sieħbi, illum l-Arċisqof ta' Malta, Paul Cremona, Għamilna l-ewwel professjoni tagħna, kien sewwasew id-29 ta' Settembru 1963. Konna fiż-żmien tal-Konċilju. Dak iż-żmien li konna din inħejju rwieħna għall-professjoni reliġjuża, konna qegħdin fl-istess ħin insegwu sewwa dak li kien qiegħed isir fil-Vatikan bit-tħejjija għat-tieni sessjoni tal-Konċilju illi bdiet f'Ottubru tal-1963. Nara kemm l-Ordni tagħna, l-provinċja tagħna, kemm ipprovditilna l-mezzi biex nassimilaw il-frott, l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Il-Kostituzzjonijiet Dumnikani sa mill-bidu kellhom spirtu ta' demokrazija li għal dak iż-żmien kienet ħaġa verament ġdida, anzi, nazzarda ngħid, rivoluzzjonarja. Imma kemm kiber l-ispirtu ta' djalogu permezz ta' dik ir-riforma li nieda l-Konċilju Vatikan it-Tieni. Għadni niftakar anki waqt li konna nkunu qegħdin flimkien għall-kafè, konna nkomplu niddiskutu u kien hemmhekk f'din l-istess kamra fejn konna neħdu l-kafè fejn konna nippjanaw anki ċerti programmi dwar riforma tal-liturġija u anki konferenzi ta' formazzjoni għall-poplu. Sejħa sejħa,
hemm żewġ affarijiet. L-ewwel nett titlob is-smigħ. Li jiena ħajti sakemm nagħmel perempju fl-adolexxenza nkun għadni qed nagħmel l-għażliet tiegħi. Importanti li fost l-għażliet tiegħi bħala nisrani ikun hemm ukoll il-possibilità li l-Mulej qed isejjaħli, jista' jsejjaħli għaż-żwieġ, ma jista' jsejjaħli wkoll għal xi ħaġa partikulari li hija ħajja reliġjuża u ħajja saċerdotali. It-tieni ħaġa hija li jrid ikollok ċertu fiduċja Il-kuraġġ għalina hija fiduċja, ġifieri meta jkollok kuraġġ mhux bħal meta wieħed imur fil-gwerra u jmut fil-gwerra, l-kuraġġ tagħna mhux hekk, il-kuraġġ tagħna hija li naf li hemm Alla. Alla huwa s-sid tal-istorja u Alla jekk għidli imxi warajja kapaċi jmexxili ħajti. U t-tielet, jekk niġi għall-mument, inkun naf li Alla huwa fidil. Jiġifieri Alla huwa fidil lili se jmexxini fejn għandi nimxi. Id-Dumnikan huwa sensibbli għas-sinjali taż-żminijiet u fl-istess ħin leali lejn il-verità li huwa jrid ixandar. Jiena llum għandi 67 sena, imma l-ħajja tiegħi għextha, ngħidilhom liż-żgħażagħ, ngħidilhom għextha, ara taħsbu li qbiżt xi ħaġa jien, ta, jien għextha dejjem ħajti ġurnata wara ġurnata. U din hija s-sabiħ li kull ġurnata mbagħad tibda tagħtiha l-valur tagħha, tirringrazzja lill-Mulej ta' dak li tkun għamilt, titolbu maħfra meta tkun għamilt xi żball,